Im husband go trust am because di wife go support am for everything wey e dey do. Na only good things e go dey bring for im husband every time and bad things nor go join. E dey always do business, e dey make wool and linen cloth, e dey be like ship for river wey dey carry food from far place. E dey quick wake up for morning to make food for di family come dey tell di servant wetin dem go do. na only him dey use thread and needle take sew him own cloth he dey always dey give things to poor people and to those wey no get at all he no dey worry if cold dey because him family get cloth wey go make dem warm na him dey make him own bedsheet and na him dey wear fine cloth wey dem make with purple linen people know him husband well well and dey respect am because e dey sidon with the other herders dey take decision e dey make cloth and belt come dey sell give traders e dey strong e dey respect am and e no dey fear wetin go happen for future e dey talk with better sense and wisdom full him mouth e always dey busy and e dey make sure say everything go well for him family Im children value am and dem dey thank am and im husband dey always praise am. Im husband go say, Many women na good wives to their husband, but you better pass all of them. Gold dey deceive people and beauty dey disappear, but make people praise woman wey dey honor and fear God. Make una reward am for everything wey e dey do, and everybody must praise am for the town. Our memory verse for today, e dey come from inside Proverbs chapter 12 verse 4. Proverbs chapter 12 verse 4. Make we read am together. Good wife dey bring joy and pride to im husband, but wife wey dey bring shame for im husband be like disease for im bone. Make we enter the main message for today. Abeg no forget to like this video. Share the video, subscribe to this channel, turn on the notification bell and also drop your comment. Today, I wan conclude my teaching on wetin e mean to be true helpmate. Many wives dey wey dey parade themselves as helpmates for their husband but dem no be helpmates. As a wife, if you hide your money talk say my money na my money and my husband money na our money, you no be helpmate. To help somebody, you go dey willing to sacrifice your resources. You no go fit claim say you dey help person when you no dey meet the need when you go fit easily afford. Yes, na husband responsibility to take care of the home but anytime when you fit afford am, e go dey very helpful for you to say no worry about this thing, I don take care of am. To help person mean say you dey carry body comot for the person body and you no dey look the person make only you dey carry the body alone. As help meet, you must dey fully involved for wetin your husband dey do. You go dey there for am for the areas wey he need help especially anytime wey he ask you for the help. You no go fit be help meet if you no dey submit. If you no dey submissive, you no fit be help meet. If you wan help person with something and the person go tell you how you go take help am, when the person give you instruction, your answer go be yes darling. If you say no, you clearly no wan help the person, e no come for your mind to help am. But if you wan suggest better idea, your answer go be how about if we do am this way instead of you to say no, no. If you dey truly interested for inside your husband success, you go do everything wey you fit do to take help am. When I carry my family go Redemption City, e no dey convenient for my wife at all. We move from city to the middle of a forest and the house wey we move enter that time no window dis na where di open heavens international centre dey today not only say my wife follow me move enter this kind jaga jaga place wey be say dey very inconvenient for her but she come begin dey do very tedious rural evangelism for all the surrounding villages she gather one small thing wey go help her dem go travel far far place go many many villages wey dey around dem go dey preach the gospel some people no even hear about jesus christ come go some go say abeg they don already dey go big church eh they no they no need to they to leave the church wey they dey go their church after already very big but she no give up she still continue and she dey able to establish many of the parishes wey we get around the redemption city even all the way to ibafo wey dey twenty kilometres away she be perfect example of helpmeet one wey dey dey involved and wey dey do everything within her power to make sure say she see her husband succeed. Wetin be our reflection for today? Our reflection today na to wives. You be really your husband helpmeet? Think about am. You dey really dey help your husband? Now here we take come to the end of today's message. Don't forget say the topic what we consider today now help meet indeed part two. And we take this message from inside the Open Heavens Daily Devotional wey be book wey pastor ea adeboye the general overseer of the redeemed christian church of god worldwide write and na on top here favours blog na we take bring you the message we wan thank all our ogbonge nation subscribers thank you wey you don take subscribe to this channel abeg if you never subscribe like this video subscribe to this channel share the video drop your comment turn on notification bell just do everything to make sure say when we drop video like this back up you go be one of the first persons to see am

Reverend Doctor John Eze and Pastor Mrs. Hope Eze and other anointed ministers of God na be your host for this program. If you dey within the city of Warri, the venue na 44 to 46 Ojugo Street off Giwa Amu Road, Warri, Delta State. Don't forget to attend this program if you dey within Warri and Everest, and don't forget to invite your friends to join you attend the program as well. thank you when you take watch this video to the very very end until we come your way with another video my better person make it better for you